א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער פֿינף און זעכציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם ר' יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס. אקעי, לאמיך פארליינען א שאלה. גאו אהעד. אקעי, עס קומט פון א טינעידזשער און וואס האט איך ווייס נישט צו די עידזש אפשר די עידזש מאכט יא אויס אקעי לאמיך עס זאגן דאס העסטו וויסן בעסער ווי איך צו ס'מאכט אויס וואס וואס ווערט אסאך פארפאלן אין חלומות, און בלשונם דעי דרימינג און ספעיסינג אוט א לאט, מען רעדט פון זיצן במשך שעות און שווימען אין פאנטאזיע, אבער אויף א אופן פון ממש לעבן, אז די גאנצע לעבן שפילט זיך אויס, אדער רוב פונעם לעבן, שפילט זיך אויס אין א פאנטאזיע וועלט, שטעלט זיך פאר זאכן, שפילט אויס געשיכטעס, און ס'איז איין חלק, די צווייטע חלק איז ווען יענער הערט אדער ליינט וועגן עפעס, טרעפט זי זיך באלד דארטן ווי גלייך אז די געשיכטע איז געשען מיט יענעם. איך פרוביר עס אפצושטעלן אבער איך קען נישט איך קען נישט ארויס, איך האב עס אזוי ליב, איך האב אזוי ליב דארט צו זיין אז איך קען מיך נישט ברענגען ארויסצוטאנצן דערפון, ארויסצושפרינגען פון די פאנטאזיע וועלט. נאך א נקודה אז מציאות און דמיון איז ביי יענעם איינס און די זעלבע. יא, ריעליטי און אימעדזשינעישאן איז איין גרויסע קוגל, איין גרויסע מאמבל דזשאמבל כלשונם. און די שאלה איז יעצט, פארוואס געשענט עס צו מיר, און וואס קען איך טון דערוועגן? עד כאן השאלה יוסף זאב. אקעי, אויף די שאלה גיי איך נישט ענטפערן ווי א מומחה ווייל איך בין נישט קיין מומחה אין דעם. איך וואלט אויסגענומען מיר צו א קליניקעל סייקאלעדזשיסט, איינער וואס קען גוט.

האו דיד איי, יא וואס איז געווען די באטאם ליין פון די שאלה? באטאם ליין פון די שאלה איז פארוואס געשענט עס צו מיר און תכלית. און וואס קען איך טון? סאו פארוואס עס געשעט אין מיין האמבל אפיניען געשענט עס פון א צאמשטעל לכאורה פון צוויי זאכן אדער איינס אדער ביידע פון די זאכן אז דיין לעבן איז דיר נישט גענוג אינטערעסאנט סטייטש דו האסט אין דיך געוויסע כוחות טעלענטס וואס קומען נישט ארויס לידי מעשה. און די כוחות זוכן אבער א גאנצן צייט וועגן ווי אזוי ארויס צו קומען, סאו זיי קומען ארויס אין קאפ זייער שטארק. איך קען ברענגען נאך דוגמאות פון נאך אנדערע מענטל העלט סיטואשענס אבער קודם לאמיר זיך טרייען צו האלטן צו דעם. די אנדערע חלק איז אויב דו ליידסט עפעס זייער שטארק אין דיין לעבן, ס'טייטש אויב עפעס אין דיין לעבן איז זייער נעגעטיוו, דעמאלטס איז איינע פון די וועגן וויאזוי די ברעין קומט אויף מיט א וועג צו טרייען צו עסקעיפן איז דורך די. דורך עסקעיפן. דורך עסקעיפן פון דמיונות און און ספעשעלי ווען די צוויי זאכן קומען זיך צוזאמען. סטייטש, אויב דו האסט געהאט, אויב דו האסט געהאט א געוויסע איווענט, לאמיר זאגן א געוויסע טראומא אדער אזא מין זאך וואס איז זייער שווער פאר דיך, אדער בכלל דו לעבסט יעצט, עז ווי ספיעק לעבסטו א געוויסע סיטואשען אין דיין לעבן וואס דו ווילסט נישט פעיסן אדער דו ווילסט נישט זיין אין, צוזאמגעשטעלט מיט דעם איז אויך דא געוויסע כוחות און געוויסע רצונות און פילינגס וואס קומען נישט לידי מעשה אין דיין רעגעלער לעבן, דאס איז זייער א גוטע אינגרידיענט. צו וועלן. צו וועלן ארויס טשעקן און אריין גיין און. יענער זאגט איך וויל, איך וויל פון דארטן ארויס גיין, באט דו זאגט נישט סתם איך קען נישט, איך האב מורא'דיג ליב דארט צו זיין. יא דאס מיינט אז דארטן איז בעסער, אקעי קוק פאנטאזיע. פאנטאזיע קען אייביג זיין בעסער ווי די מציאות, ווייל פאנטאזיע קען מען טון וואס מען וויל, בפרט עמיצער וואס איז געבענטשט מיט א גוטן דמיון, א גוטע כח הפאנטאזיע,
אבער דאס אז מען זאל וועלן ענדערש דארט זיין ווי אין ריעליטי, אויף אזא פארנעם אז איך קען נישט פון דארטן ארויסגיין, דאס זאגט עפעס, סמוכין לדבריך. סאו לאמיר דא נאר פרעגן נאך א פרט, האסט געזאגט אויב אויב יענער האט געהאט א טראומא. ווען דו זאגסט טראמא מיינסטו עפעס א שרעקליכע זאך איז מיט יענעם געשען? אדער ס'קען זיין האט א לאך אין הארץ? ס'איז יא ס. סאו איך זאג ביידע, סיי אויב האסט געהאט א, מען רופט עס די קעפיטעל טי טראמא, עפעס א גרויסע זאך געשען צו דיך, און סיי אויב ס'איז אסאך קליינע סטאריס וואס זענען געשען מיט די צייט, אדער אויב דו האסט יעצט עז ווי ספיק האסטו א געוויסע זאך וואס איז דיר זייער שווער צו פעיסן אין לעבן, עפעס א געוויסע פעין, צו פון פעמילי אישוס, צו פון דיינע אייגענע דעוועלאפמענט אישוס, אדער אידישקייט, עמאושענעל און ספיריטשועל, איך מיין ס'איז דא גענוג גענאך זאכן וואס קען באדערן פאר א מענטש, וואס די סיסטעם זאל דיסיידן, ס'מיר סך גרינגער אריינצוגיין אין א אין א עולם הדמיון ווי צו פעיסן און זיצן אין די ריאליטי. סאו איך גלייב יוסף זעף אז ווען ווען די ווייסט ווען מער

וואס דעמאלטס קומט ארויס די מינע, לאמיר עס אנרופן סייקאסיס, אקעי, וואס איך וויל נישט, יא, און לאמיר נאכאמאל מאכן דעם דיסקלעימער, אונז זעמיר נישט דא צו דייעגנאוזן אדער געבן עני מענטל העלט אדווייס, אונז שמועסן אויס די אלע דילעמעס צווישן אונז, סתם, אונז קען מיר אונזער thought, איך ברענג פון מיין

אזויווי איך האב געזאגט, אדער די ענד פון די טינעיזשער יארן אדער אין די טוועניער אין די צוואנציגער יארן ווי קליינס זענען אריין אין סייקאסיס, סאו וואס איז סייקאסיס? ס'איז אזא שטיקל שם הכולל אויף מערערע קאנדישאנס וואס גרעניצט זיך שוין מיט מענטל אילנעס, אקעי דאס איז די חברה וואס זיי חלומ'ן אז זיי זענען משיח אדער אז איינער וויל זיי עפעס שלעכטס טון, כל מיני

פאזיטיוו חלקים און נעגעטיוו חלקים, אבער די פאני פארט איז אז די פאזיטיוו און די נעגעטיוו זענען דא פונקט פארקערט, ס'מיינט נישט גוטע חלקים און שלעכטע חלקים, ביידע זענען זייער שלעכט, אבער נעגעטיוו מיינט דער מענטש הערט אויף טון זאכן, אקעי, אדער ער הערט אויף גיין אין שויער אדער ער הערט אויף עסן אדער ער הערט אויף זיך דרייען מיט מענטשן,

פאל אין מענטל אילנעס איז אנגענומען אין די מעדיקל וועלט אז מען דראגט גוט אן דעם פעישענט מיט אנטייסייקאריקס און אזוי לערנט מען אים אויס צו מענעדזשן זיין סייקאסיס זיינע משוגעת'ן יא דעם איז אויך דא די אביסל די בייפאולער די אפילו די מעניק די מענטשן וואס. וואס פארן גאר גאר שטארק ארויף, זיי קענען אנגיין אפאר טעג אן שלאף, און זיי זענען ממש משיח אליין, און זיי פילן די אור און די שמחה און די קדושה, און די און אויף די פארקערטע וואס זענען אינגאנצן דעפרעסט, בקיצור דאס איז אלעס א חלק פון די זאכן. מ'קען זאגן אז שב ס צבי דער באקאנטער טרויעריג בארימטער משיח שקר האט געליטן אויף דעם. לייגסט צו אים א חשבון בדרך כלל, ניין? וואו?
איך? יא. כ'ווייס שוין נישט שייך, ער לעבט שוין נישט. ס'איז געשען שוין, ס'איז נישט געבליבן פון אים קיין כמעט קיין זכר אגב. איז ס'דא וואס זאגן אז ער האט געליטן אויף דעם אויך, מחוץ אלע אנדערע פראבלעמען אז ער האט געליטן פון מעניק דעפרעשן, מעניק דעפרעשן הייסט עס? די עקסטרעמען, יא לי שמים יא לי סומות. יא אקעי. איז איז דא איז די מעדיקל וועלט איז אנגענומען אז מען דראגט זיי גוט אן, לאז הער אויף מיט דיינע דמיונות און דיינע, און נאכדעם איז דא א אנדערע מהלך וואס איך האב עס געזען גאנץ שטארק די לעצטע יאר צייט סיי דא אין ארץ ישראל דא פלעצער וואס געבן זיך אפ מיט די מהלך און ס'איז דא א געוויסע פראפעסער דא אין א אין א אפטיילונג אין איינע פון די בארימטע שפיטאלן פון סייקיאטריק יוניטס וואס כ'האב געבאט מיט אים א קשר און ער האט מיך אינטערדאסט זייער שטארק צו די איידיע און די איידיע איז אז דארט אין די מחשבות אין די משוגעת'ן באהאלטן זיך די די ענטפערס צו די שוועריקייטן וואס דער מענטש האט, למשל דער מענטש גייט דורך געוויסע שוועריקייטן וואס איז לייק טעריבל פאר אים, ער קען נישט פעיסן די, לאמיר זאגן איינער האט אים געטון א מורא'דיגע שטארקע עוולה, אקעי, מען האט אים אוועק גענומען עפעס, מען האט אים געטון עפעס, מען האט אים, עפעס א געוויסע עוולה, און ער קען נישט פעיסן דעם עוולה געהעריג, אבער די עוולה איז דא און ס'בלוטיגט אים און ס'טוט אים וויי, קען זיך פון דעם עווענטשעלי דעוועלאפן א געוויסע פערענוי, א געוויסע שטארקע מחשבה אז מען פייניגט אים, מען לויפט אים נאך, מען קוקט אים נאך, סאמבאדי איז אוט דעיר טו געט הים. סאו דאס איז איין איין עקזעמפל. א אנדערע עקזעמפל איז פון איינעם וואס האט זייער שטארקע גילטי פילינגס פאר עפעס א געוויסע זאך וואס. יענער איז באמת יא אדער נישט שולדיג, ס'מאכט נישט אויס.
יענער שלעפט זייער שטארקע גילטי פילינגס, איז יענער גייט קענען קריעטן אין זיין מיינד א גאנצע מעשה ווי ער איז גילטי, און פונקט אזוי ווי די ערשטער וואס אונז האבן גערעדט וואס ער האט פערענוי, איז וויבאלד ער האט געהאט א געוויסע זאך ווי איינער האט אים געטון א שטארקע עוולה, און האט א גאנצע דין ודברים מיט די חברה וואס לויפן אים נאך און פייניגן אים ווייל איינער האט אים באמת זייער זייער שטארק בא'עוול'ט און ער קען נישט דילן דערמיט אבער אין זיין קאפ האט זיין מח ארויסגעטשעקט און אנגעפאנגען אויפבויען גאנצע מינע טעאריעס און גאנצע מינע מעשות וואס איז און די זעלבע זאך מיט דעם וואס איז גילטי יענער קען נישט הענדלען די גילטי פילינג סאו דילט ער מיט כל מינע דמיונות וואס דארטן מאכט ער זיך אליינס א משפט צו ער איז יא גילטי צו ער איז נישט גילטי און ס'ווערט דארט א גאנצע וועג ווי זיין מח איז דעזיינט וואס דורך דעם קען ער דיעלן מיט דעם שוועריקייט. סאו די צד השווה איז דא מיסד זיי ווי איך פארשטיי האסט אנגעכאפט צוויי מישולים גילט און פערענויד פחד. אקעי איך וויל צולייגן אפשר נאך עפעס ווי איינער האט א. געוויסע ווייטאג וואס ער קען נישט פעיסן, עפעס א רצון וואס ער וויל ס'זאל ווערן אויסגעפירט, איך קען נישט אריינגיין אין דיטעילס וועגן כ'האב עס צוגעזעהן מיט די אייגענע אויגן, איך וויל נישט אז איך מיר ארויסגליטשן דא פרטים פון באקאנטע כאילו פון מענטשן וואס כ'האב געארבעט מיט זיי איז.

דאס קען העלפן אפילו אין קאמפליקעיטעד מענטל העלט סיטועשאנס וואס מען האט אים שוין געדארפט אריינפירן אין שפיטאל און מען האט אים שוין געדארפט אראפנעמען פון די גאס וועגן ער האט זיך ארומגעדרייט ווי דעמענישן אדער כל מיני אזעלכע זאכן, עם כל זה איז נאך אלץ דא א טעארי זאגט דער פראפעסאר אז אז לייג דיך אריין אין די מעשה, הער אויס די מעשה,

א קאנעקשאן, ס'איז דא אויף דעם א, יענער האט מיך דעמאלטס אריין געשיקט אפילו א ארטיקל פון אווי געזען וואס געטון מוראדיג מוראדיג שטארק, זיי האבן זיך אריין געלייגט ממש מיט יענע מעשה און מיט געגאנגען מיט די מעשה, אגב אויף דא, ס'איז דא פון דעם זייער א אינטערעסאנטע זאך וואס זיי נוצן עס באמת די, זיי האבן עס געזאגט און אויף א פראפעשענעל וועג נוצן זיי, ס'איז דא א מעשה פון ר' נחמן ווי א קינד פון א קעניג האט זיך איינגערעדט אז ער איז געווארן א קאטשקע, די מעשה פון די הינדיק, און קיינער האט אים נישט געקענט אויסהיילן.

דיר לויפט דאך נישט סתם צו כל מיני דמיונות אן קיין שום, ס'האט אייביג עפעס א געוויסע פערען, אייביג ביסטו דער קעניג אדער דער נרדף, אדער דער וואס האט פאן אדער דער וואס מוטשעט זיך, אדער האסט אייביג עפעס א געוויסע פלעיער וואס דארטן פילסטו און די זעלבע זאך קום איך צוריק צו די שאלה דא, קוק אריין אין דיין דמיון און זעה. וואס האט דיין דמיון מיט דיין מציאות? אדער בכלל וואס איז די נערעטיוו פון די דמיון און צו שטימט עס אדער נישט? און בכלל נאך פאר דו גייסט אריין אין די דמיון גיי פשוט קוק אויף דיין לעבן אליין וואס פעלט אין דיין לעבן אזוי שטארק אז דו דארפסט ארויסטשעקן אדער וועלכע פעין האסטו געהאט אדער וועלכע קען זיין טעלענט וואס דו גיבסט נישט אויס און דו טוסט נישט ריכטיג וואס דיין סיסטעם וויל אזוי שטארק ארויסגעבן? דאס איז געווען אביסל די מדמה זיין מילתא למילתא וואס כ'האב געהאלט ברענגען פון די פון די אנדערע. דו האסט עפעס צוצולייגן? זייער אלס איז זייער זייער יוספול אינפארמעישן, איך ווייס זיכער נישט צו ס'שטימט מיט יענעם באט איך גלייב אז ס'איז זייער זייער יוספול אינפארמעישן פאר יעדן מענטש, לאמיר זאגן אזוי, דאס קען איך זאגן אלס פשוט'ע מענטש אז זייער אסאך מענטשן נוצן די טול, אפשר נישט אויף אזא עקסטרעמע וועג, אפשר קענען זיי יא ארויס דזשאמפן, סאו אפילו לאמיר זאגן ס'האלט זיי נישט האסטידזש, ס'האלט זיי נישט פאר'משכון'ט אין די דמיון וועלט, אבער דו האסט יעצט געמאכט זייער א שטארקע קעיס אז מ'זאל זעהן וואסערע מעסעדזש ליגט דארטן פאר מיר, וואס פעלט מיר, עפעס דערציילט עס מיר, סאו דאס איז זיכער גוט, בענעפישל מיין איך פאר יעדן מענטש. יא. מ'פלעגט נוצן אין די אנהייב יארן פון די פסיכאלאגיע האט מען דאך גאר אסאך גענוצט חלומות. ס'איז דא מענטשן נאך היינט וואס ארבעטן מיט די חלומות. און דאס איז אויך בעצם חלומות, נאר דאס איז דעי דריעמינג, יא? חלומות איז אויך דריעם. יא, אלעס איז דריעמס, און ס'איז דא אלע ווישעס און אלע פענטעסיס פון די מח ליגט דארט אין דעי פלאץ. יעצט, ס'איז זייער זייער אימפארטענט זיך נישט סתם דייעגנאוזן פון עפעס א שמועס צווישן צוויי חסידישע אינגעלייט אויף א חסידישע
אפילו שוין צוויי מאדערנע אידן. יא, בכלל, ס'איז נישט קיין פראפעשענעל סעטינג וואס איז דיזיינט געווארן פאר דיך צו זיך קענען דייעגנאוזען פון דעם, סאו דאס איז איין אימפארטענט, איין גאר וויכטיגע זאך וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען. און עט די סעים טיים איז אויך, איך מיין אז וואס מ'דארף זיין געווארנט איז ווען די זאכן הייבן אן ארויסגיין פון פראפארשען, די סטעידזש ווען דו זעסט אז דו הייבסט אן לוזן טאטש מיט ריעליטי, הייבסט אן ארויסצוטשעקן פון די מציאות, דעמאלס זאלסטו גיין באמת זיך דורך טשעקן, אבער עז לאנג אז דו טשעקסט נישט באמת ארויס פון מציאות, ביסט א נארמאלע מענטש, דו אויב ביסטו אין א חדר אדער אין א סקול אדער אין א ישיבה און דו טוסט די טעסטס און דו טוסט לערנסט מיט די חברותות אדער האלטסט מיט די קלעסעס דעמאלס. יור פראבעבלי דואינג אקעי, און ס'איז גארנישט דא, מענשטן האבן אביסל מער דעוועלאפט חוש פון פאנטאזיע און דמיון, ס'איז נישט קיין פראבלעם, אבער אויב הייבט מען שוין אן ארויסטשעקן איז דארף מען פראפעשענעל העלפ אויף דעם, און איך וואלט געזוכט א דייעגנאסיס פון א קליניקעל סייקאלאדזשיסט לכתחילה אויב רעדט מען פון א פראבלעמאטישע סיטואשען. אקעי.
אויסצוארבעטן די שוועריגקייטן מיט זיך און לעבן, לאמיר זאגן אביסל אנדערש, צו אימפראוון דאס לעבן, די קוואליטי אוו לעבן, צו וואקסן, צו האבן א בעסערן לעבן, נאנטער צום תכלית, קען מען מאכן אפוינטמענט מיט רבי יוסף זאב אויף טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, שאלות פאר צווישן אונז קען מען שיקן אויף טעקסט אדער לאזן א וואויסמעיל, רבי יוסף זאב האט ליב ווען ס'איז קורץ און קלאר,